Мәктәптән кайтадырык та без инде мал карыйдырык, шунда э, су эчертәбез, э, төрле авыл эшләре инде. Э, берсеннән ничектер кайттым да, онытканмын малларны карага да, ниндидер хыял белән хыялланып кайтканмын да мәктәптән. Безнең мастерской бар, шул мастерской дип атыйдырык инде. Анда теге э, төрле уклаулар, ниләр, э, куна такталары, шуның ише әйберләр ясыйбыз. Ничә сәгать шунда утырганмындыр, белмим, нәрсәдер ясадым, хәтерләмим. Әти кайтып керде. Инде төн җиткән, кыш бит бу. Әти кайтып керде, малларны карамаган, берәй бер эшләнмәгән. Әти җилтерәтеп чыгарып җибәрде, җакадан тотып. Шул хәтлек э, бала Миңа бит инде ул вакытта э, мин ничектер начар эшләмим. Мин кергәнмен дә нәрсәдер үземчә майтарам. Әти инде э, теге үзеңнең эшләнмәгән эшеңә теге ничектер җавапсыз караганлыгы өчен мине ул вакыт бик каты әрләде. Ләкин ничектер минем хыялларым, мин эшләргә тиеш эш, миңа ничектер зуррак тоелган ул вакытта, ниндидер малны эчертеп, аларны э, ашатуга караганда. Менә шул ягы да бар. Романтик кеше ул кайчагында үзенең хыялларына биреп, ниндидер үзенең эшен өстенрәк куеп, ниндидер эшкә кимсетебрәк карап, кешене үпкәләтергә дә мөмкин. Язмышыма буйсыныйммы, әллә каршы көрәшимме? Шулай дип башланып китә безнең э, баш монолог Гамлетта. Э, шулайрак без аны тәрҗемә иттек. Ләкин минем тормышымда Театрны сайлаган очракта, шушы театр дөньясына кереп киткәндә, мондый кискен авыр сораулар тормады. Ничек инде сәхнә тартырга мөмкин? Мин үзем романтик булсам да реалист кеше. Ничек кешене Мин гомерем буе театрда уйнарга. Туганнан бирле. Алай, белмим инде. Танылырга? Әйе. Турысын бәреп әйтегез, безнең замана демократик бит хәзер. Мин танылырга теләдем. Уйнадыңмы дигән сүзгә бит бик туры килеп бетмәде спектакльгә. Аны уйнап булмый. Анда менә ул спектакльдә, безнең куелышта гомумән уйнап булмый. Анда чынлап та яшәргә кирәк. Язмышыма буйсыныммы? Әллә каршы көрәшимме? Менә бу сорау. Я Кайсысы яхшырак соң? Явыз язмыш укларына баш июме, әллә кулга корал тотып, бу җәфалар диңгезенә көрәш ачып, чик куюмы? Мин ул спектакльне кайтканнан соң бер-ике көн ничектер югалып йөрим. Хәзер әлегә хәзер дә аңламыйм ни өчен икәнен. Бушыйм. Хуш агач кебек каласың, ничектер теге лоңлы тавыш чыгарлык, хәтта баштан да. Аннан соң, әлбәттә, яңадан хисләр чыгып беткәнгәме кешедән шул уйнаганда. Аннан соң яңадан хисләр тула, ничектер кире кайтасың үзен яңа. Йоклау артык һични. Барлык йөрәк газапларың, тәнең дучар булган мең-мең җафаларың шул бер йокың белән бетте, диеп уйлау көтеп алган шик түгелме? Без аны көндә әйтәбез. Мәсәлән, мин ул монологтагы сүзләрне мин аны көндә бер җөмләсен булса да әйтәм. Чөнки безнең тормышыбыз шундый. Без ниндидер китапта Гамлет турында куймадык, куелмады әсәр. Әсәр куелды хәзерге заман турында, кеше хәле турында. Кешене Гамлет кебек теләсә кайсы кешеләр булырга мөмкин, әгәр дә аны шундый хәлгә калдырсаң. Үлү, йоклау, йоклау, бәлки төш күрүдер, шик тә шунда.